Dɛn na ɛkɔ so wɔ Ghana man mu ha, na adɛn? Dɛn na asi? Adɛn na da biara oye nne wɔ man yi mu? Minnim nea enti a Ghana obiara pɛ sɛ da koro pɛ yɛbɛda so asɔre na wayɛ Ghana sikani. Adɛn ntia? Ghanafoɔ. dodoɔ no ara ayɛ subammɔne. Akandifoɔ bebree, subammɔne na wɔde te Ghanaman mu ha. Ɛnnɛ wonhu sɔfo, ɛnnɛ wonhu asɔreba, ɛnnɛ wonhu ɔhene, ɛnnɛ wonhu politician. Yɛn nyinaa ayɛ corrupt. Why is it so many corruption in Ghana? Why? So yɛkɔ asɔre a, nkyerɛkyerɛ bɛn na asɔfoɔ de ma yɛn? Na nananom tena ase a, deɛn na nananom kyerɛkyerɛ wɔn man mma? Nananom binom gye adamudeɛ. Nananom binom tɔn nsase a ɛnyɛ wɔn dea. Sɛ yɛn deɛ mpo a, wɔtɔn asase korɔ no ara na watɔ no ama asomasi na wasan atɔ no ama asomasi. Adɛn nti na ɛba saa? Ne nyinaa yɛ mfomnie ne pɛsɛmenkominya nti na ama Ghana man rebrɛ saa mmerɛ yi. Yɛnka wɛnte a, amanyɔfoɔ rebu nkonta akyerɛ Ghana man a, Nkonta a wɔbu no, wohu sɛ nkonta no mu ɔwerɛm. Yɛnhwɛ Ghanafoɔ kɔɔ Brazil. Kube baako paa bɛtɔɛ na ne boɔ. Nnura yi ara yi a wɔkɔ Olympics Games yi, hwɛ accounts a wɔde brɛ Ghana man. Adɛn na so many figures yɛ inflate figures no? Na akwan a yɛ akwan a yɛte so yɛ akwampa anaa? Ghana akwan a yɛyɛ no ɛyɛ akwampa na ne boɔ na wɔde ma yɛn no anaa? Nea mepɛ sɛ me ne wo ka ne sɛ Yɛwɔ patriotic songs a yɛto wɔ Ghana man mu. Yɛwɔ yɛn national pledge a yɛka. So patriotic songs no ɛna yɛde yɛ adwuma anaa? Patriotic songs no bi ne sɛ, Wonsom, wonsom. Sɛ ɔman no bɛyɛ yie a, ɛfiri me ne wo. Dɛn koraa na aba a, yɛregu nsɔredan, eh, yɛregu companies, ɛde companies no ɛrete nsɔre. Na dɛn nti na nnipa bebree wɔ hɔ a, ɔkyerɛ sɛ Nyame ama no adom akyɛdeɛ. a, sɛ nka ɔde bɛboa n'asɔre no, na ɔde ate ne ho. Na dɛn mpo na ɛma sɛ obi yɛ organist wɔ asɔre A mu a, na wagyae rekɔ akɔbɔ organ ama asɔre B? Ne nyinaa ne sɛ, ɛyɛ subammɔne a Ghanafoɔ yɛde te. Subammɔne no bi ne sɛn? Nea edi kan yɛ pɛsɛmenkomenya. Na bere a me ne wo rekasa yi no, woretie me a, subscribe to yɛn YouTube page no na like na woahyɛ ama afoforo nso nsa aka bi. Asupra TV so na yɛwɔ yi, na wɔn a wɔasɔ yɛasene yɛ Stewards Impact Foundation. Stewards Impact Foundation yɛ foundation a wɔyɛ adwuma de boa amammerɛ ne amanneɛsɛm, nnipa asetena mu adwumayɛ mu. Wɔn a wɔka ho bio yɛ Sunyani Youth Development Association, wɔfrɛ wɔn SYDA. Wɔn nso, nea wɔyɛ ne sɛ wɔn impacte nneɛma papa wɔ mmabunu abrabɔ mu. Ɛno nti wokɔ Sida foɔ adwuma mu wɔ Sunyani a, ɛyɛ Sunyani Youth Empowerment Training Centre hɔ no a, wɔgye afoforɔ kyerɛ wɔn adwuma. Na adwuma a wɔkyerɛ no bi yɛ etireyɛ, adepam, Ɛɛ aluminium fabrication, welding wɔ hɔ. Wɔsan tete nnipa wɔ solar mu a wopɛ sɛ wosua solar a, nea yɛfrɛ no green energy no a, wɔtete wo wɔ mu. Na afei nso, baako a ɔka ho a ɔno nso asɔ yɛ asen yɛ Miligov City Solutions. Miligov City Solutions no, ɔno nso boa ade bi a ɛwɔ nnipa abrabɔ mu biara no, Miligov City Solutions ɛbɛboa. Sɛ wonya ayie mpo na sɛ wogye di sɛ wontumi mplane no yie a, kɔ wɔn nkyɛn, wɔbɛma wo good planning. Na afei nso bio, wokɔ, wopɛ sɛ onya paanoo papa paa di a, tɔ Ampoma cereal bread. Na ɛno, ɛyɛ cereals nko ara na yɛde yɛ saa paanoo no. Na sɛ wopɛ sɛ wohu Ampoma cereal bread no a, wobɛkɔ company a yɛfrɛ no AS Comsa Enterprise, wɔn na ɛde Ampoma cereal bread aba abɔnten. Na metoaa asɛm no so, Adɛn nti na subammɔne a adokoro Ghanafoɔ reha yɛn? Mede wo bɛkɔ yɛn Nana Ɔseadeɛyɔ Agyemang Badu asɛm bi a ɔkaeɛ, na nea ɔkaeɛ ne sɛ, Ghanafoɔ agudeɛ a yɛtu, sɛ ɛyɛ gold, sɛ ɔyɛ oil, sɛ ɛyɛ dɛn, yɛnyɛ percentage sɛn na ɛwɔ mu. Gold no koraa deɛ ɔda yɛ deɛ eh, two percent na ɛwɔ mu. Two percent no nso koraa no ɛbɛkɔ ɛbɛfa system mu bebree na ɛfa system no mu a na aba abɛdu sɛn. Oil nso ɛyɛ seven percent na yɛnya. Adɛn nti na yɛn yɛwɔ yɛn agudeɛ, sɛ ɛyɛ gold anaasɛ ɔyɛ oil, anaasɛ ɛyɛ ore, anaasɛ ɛyɛ diamond, agudeɛ bi a yɛtu biara no, adɛn na yɛ percentage sa? Ɛyɛ wɔn a wɔkɔ kɔkɔtena negotiation table ho kɔkɔyɛ no na ɛnyɛ no yie. Wɔ berɛ a man bi deɛ ɔtu a ɔnya 50 percent, adɛn na yɛ deɛ yɛ percentage ni sa? So yɛ adwen ho anaa? Na even percentage no sua no koraa sika no ba a, dɛn na yɛde sika no yɛ? So yɛde yɛ mpuntudwuma a yɛtumi de yɛ nsa kyerɛ so anaa? Aane, na mpuntudwuma no a yɛyɛ no ne boɔ na yɛde yɛ adwuma no anaa? Yɛnhwɛ yie sɛ akandifoɔ na yɛnsesa yɛn suban. Nea ɛtɔ so bio a mepɛ sɛ me ne wo ka ho asɛm yɛ ɔhaw ahodoɔ a yɛn nananom binom de ba wɔn nkuro ato nkurotoɔ mu. Na meka nananom a, na meka adehye adehyebusua a ɛwɔ fie biara mu. Adɛn nti na amanson bebree resɔre wɔ adehyebusua bebree mu? Ne nyinaa ne sɛ, obi gye di sɛ akonnwa atɔ, ɛsɛ sɛ yɛde akonnwa no ma no di, yɛamfa akonnwa no amma no anni nti, ɛsɛ sɛ ɔyɛ dɔm. Nanso yɛmma yɛn werɛ mfiri sɛ, ɔdehyeɛ biara nyɛ dɔm. Na sɛ woyɛ ɔdehyeɛ na sɛ wokɔ akɔyɛ dɔm a, wodi akonnwa no bi a, ɛnyɛ yie. Nea yɛresua yi no ne nea yɛreka yi no, wokɔ yɛn YouTube page no a ɛyɛ Asupra TV na wa like na wa share na afoforɔ nso anya bi atie. Wo host Ɔdɔmbarima Bafo Akomia Sekyi na me ne wo kasa yi. Na sɛ nananom ɛbɛsi akonnwa a, deɛn na yɛ a na ɛkɔ mu? Aduru berɛ bi a na adanmudeɛ gyeɛ aba mu. Dɛn nti na wɔregye adanmudie? Na wɔasi akonnwa ama obi a ɛnni kwan sɛ ɔnnadi akonnwa no. Ɛno nti yɛde amanso bɛba. Adɛn nti na amansosɛm wɔ nkonnwa bebree ho. Na nea yɛreka yi deɛ, seesei wei deɛ yɛ aniani, na ɛne nananom binom bɛdi nkɔmmɔ, na yɛakyerɛ nea amansosɛm yɛ tia ɔman. Ɛno nyinaa keka ba bɛsi sɛ. Subammɔne a akandifoɔ de di wɔn man anim nti na ɛma saa nneɛma no ba. Wonim sɛ, sɛ nananom wɔ kuro mu na sɛ amanso wɔ wɔn ntam a, mpuntuo mma kuro no mu. Ɛsiane sɛ wei ani kyerɛ nifa no, na wei ani kyerɛ benkum, na wɔn a wɔn ani nkyerɛ nifa, wɔn ani nkyerɛ benkum a wɔgyina mfimfini no nso, wɔn nso regye adanmudeɛ afiri amanyɔfoɔ hɔ. Ɛno nti, ɛnnɛ, anka nananom a wɔwɔ nsase a nsase yɛ wɔn dea no, amanyɔfo wɔ tumi kyɛn nananom. Adɛn nti na amanyɔfo fa wɔn ho sɛ wɔwɔ tumi kyɛn nananom? Ne nyinaa ne sɛ, n'adwene ne sɛ ɔde biribi kakra ahyɛ boa mu de akɔ akɔsra nana sɛ ɔmfa ntɔ mpaboaduro mfa nkane kyawkyaw so nti, n'adwene yɛ no sɛ wawie. Ɛno nti sɛ wote ma mu na sɛ wokɔ akɔka saa amanyɔni no asɛm, ɔmpere mpontuo mma na akɔka n'asɛm a, na nananom bi mu mpɛ sɛ ɔbɛka saa asɛm no. Na woka a na nananom binom aba abɛgyina hɔ sɛ, Oh, w'asomasi deɛ mpontuo na ɛrekɔ so paa. Nanso na nipa korɔ a yɛreka n'asɛm no na ɔnyɛɛ hwee. Wayɛ biribi koraa no a wode no toto binom deɛ ho a, wotumi hu sɛ ɛnkɔ yie. Adɛn nti na yɛmma amanyɔfoɔ kwan ma? Ɔmo na edi tɛti pesi no fɔ nananom. Ɛno nso yɛ asɛm a daakye yɛbɛkɔ mu. Nea me ne wo ka no nnɛ yi deɛ ɛne nea yɛbobɔ so yi no yɛ introduction a yɛde rehyɛ dwumadie no ase. Na yɛbɛkɔ biara mu baako baako. So wonim sɛ. Akonnwasie nso wɔ kwan a yɛfa so si akonnwa anaa? Na adehyeɛ no a ɛwɔ fie no, obiara na di akonnwa a ɛyɛ yie anaa? Ɛnyɛ obiara, yɛwɔ obiara adehyeɛ, nanso yɛnwo obiara ahene, ɛsiane sɛ ɔhene no yɛ baako na ɛbɛtena akonnwa so. Na wonim sɛ Etie amammerɛ, sɛ wo ankasa fie a wofiri mu, sɛ me, meyɛ Adɔntenhene yi, anaasɛ sɛ meyɛ Kurontihene a. Etie amammerɛ sɛ mɛbɔ akonnwa no bi ama me ankasa me fiefoɔ, sɛ ɔyɛ me nua mmaa, anaasɛ me maame mma, anaasɛ me nanaanom, me ara mɛbɔ kurontire akonnwa no bi, mɛpane ho bi de ama wɔn. Wonim sɛ wosuae kyiri akonnwa a, wode akonnwa no bi a ɛnyɛ yie anaa? Sɛ woyɛ dehye a, ɛsɛ sɛ wusua saa adeɛ wei na wohu. Na sɛ wowɔ adehyefie na sɛ adehyefie no, sɛ ɛbɛyɛ bɛɛbobɔ nkonnwa a, na bɛɛmaa bi a, na waka akyerɛ no sɛ ɔdehyeɛ nsua nkyerɛ akonnwa. Na adehyeɛ no, wosua akyerɛ akonnwa no a, wontumi nni bi. Wonim sɛ ɛno nti na kurontire biara a ɔwɔ kuro biara so, wosua wie a, wodi man hene a, anaasɛ wodi ɔhene no bi a, ɛnyɛ yie. Na akonnwa die sɛ onim sɛ yɛnkɔ promotion wom wonim akonnwa di sɛn koraa na sɛ woyɛ kuro nti na wadi akonnwa sɛn koraa mpo a wontumi nyɛ ɔhene ne ma ne nyɛ yie na wonim sɛ nananom hyia a ɛyɛ ɔman no ahyia na ɔhene baako pɛ na ɛwɔ hɔ anaa wonim nananom nyinaa hyia a te sɛ memfa ne sɛ sunyaman nyinaa hyia no Atenankonnwa no nyinaa wɔ hɔ kama deɛ, nanso yɛwɔ ɔhene baako pɛ. Ɔhene baako pɛ no, ɔno ara ne man hene. Na mebisa wo, wonim wɔn a wɔyɛ traditional council members wɔ Ɔhene biara fie. Na traditional council members no ɔmo ne hefoɔ? Na wonim sɛ sɛ wofa Ghana amammara no a akyerɛ pɔtee ɔmo a ɔmo tumi yɛ traditional council members anaa? Na so ɔhemaa agyina fa hen wɔ traditional council? Ɛno nso yɛ adesua a yɛbɛsua na ɛnyɛ nnɛ Nneɛma a mebobɔ so yi no, yɛbɛkɔ ne nyinaa mu. Na wonim sɛ nkuronkuro bi wɔ hɔ a, wɔn amammerɛ ne wɔn amanneɛ no, wɔyɛ Akanfoɔ deɛ. Wɔnyɛ Akanfoɔ deɛ, nanso amammerɛ no ne amanneɛ no bi sesa anaa? Wonim sɛ yɛwɔ agorɔ bebree wɔ Ghana man mu ha yi a, wokɔ nkuro bi so a, Saa kuro no ara kuro nkuro ahodoɔ ahodoɔ goro saa agorɔ no bi anaa? Memma wo nhwɛsoɔ, agorɔ bi te sɛ Apirede. Wonim sɛ Apirede yɛ Nana Dɔmahene Aduana Piesie n'agorɔ anaa? Na wonim sɛ Apirede no nso, yɛagoro bi wɔ Ghana baabi foforɔ anaa? Kuro bɛn so na yɛsan agoro Apirede no, na deɛn nti na yɛagoro Apirede no? Nyame yɛ adom a, yɛbɛsua saa nneɛma wei nyinaa. Na nea meka ne sɛ, sɛ woyɛ panyini na sɛ wote man mu, sɛ woyɛ nana, sɛ woyɛ amanyɔni, sɛ woyɛ sɔfoɔ, sɛ woyɛ asɔre panyini, sɛ woyɛ adwuma panyini, ma wo suban nyɛ nea ɛbɛyɛ tɔfe a nnipa bɛtumi adi atafere ho. Adɛn nti? na wokɔ adwuma bebree mu a, wɔyɛ adwuma no a, bo a ɛsɛ sɛ wɔde gye, wɔmfa nnye. Na bere biara Ghana yɛ inflate figures. Na dɛn koraa nti na ɛsɛ sɛ Ghanani a woyɛ adwuma de aboa aman na wogye kickback ten percent? Adɛn ntia? Ɛyɛ adufudeɛ ne pɛsɛmenkomenya. Na yɛgye saa sika no nyina ara a, yɛde akɔ asɔredan mu de bi akɔbɔ afɔdeɛ. Na wonim sɛ adɛn nti koraa na yɛte Ghana man mu anaasɛ yɛwɔ yɛ yɛn kuro mu a, na sɛ wonni sika na sɛ wowɔ asɔredan mu, wonim nyansa sɛɛ koraa no a, woka asɛm no a, yɛmfa nyɛ adwuma. Adɛn ntia? Na wonim sɛ ɛha adwene. Na yɛnim sɛ ɛno na awo Porɔeɛ ne kɛtɛasehyɛ. Na dɛn koraa nti na asɔfoɔ woyɛ adwuma ma yɛtua wo ka bosome? Ampa, Bible no kaa sɛ, Nea ɔyɛ afɔrebukyia adwuma no didi afɔrebukyia no ho. Woyɛ asɔre adwuma ma yɛtua ka bosome, na asɔre mma afa borɔdeɛ ne bankye na wɔde abrɛ wo. na ɔde agu hɔ na asɛe, aporɔ, woamfa bi annkɔ annkɔyɛ adɔyɛ, wo so a woɛ woyɛ sɔfoɔ. Na asɔfoɔ yi ara bi nso aka akyerɛ yɛn sɛ, eh, papa bi berɛ a ɔnte asɔre, nea ɔkaeɛ ne sɛ, yɛka, woka nyamsɛm a, wogye akra no a, na wama wɔn kɔ asɔre a wɔmmɛkɔ mu, ɔte asɔre deɛ, ɔka nyamsɛm a, ɔgye akra na ɔde wɔn kɔ akɔwu n'asɔredan mu. Na saa papa korɔ no ara nso kaa sɛ, ɛni kwan sɛ yɛgye ntotosoɔ dudu, nea ɛyɛ tithe no, na yɛgye a, yɛmfa mma ahiafoɔ. Ɔno, ɔnyaa n'asɔre a, ɔgyina baabi wie a, asɛm a ɔka ne sɛ, Yɛmfa asɔre sika nhwɛ asɔreba. Mɛmfa asɔre sika nhwɛ asɔre ba a, mede asɔre sika hwɛ hwan? Kɔ yɛn tu YouTube page no, Asupra TV, na subscribe, na like, na share, na afoforɔ nso nhu bi, na yɛbɛsua nneɛma bebree. Na mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ, sɛ ɔyɛ sɔfoɔ, na sɛ wo ne w'asɔre mma te, na sɛ ahia w'asafo mma no, Na sɛ asafo mma didi toɔ tɔ kaa ma wo, na wɔtɔ paturo gu mu, na wotwi, na wayere ho na worehwɛ wo mma, na da biaa hia asafo mma a, ɛyɛ papa anaa? Na adɛn nti na asɔfoɔ mma, asɔfoɔ ne wɔn mma di yie na da biaa hia asafo mma? So yɛ a yɛkɔ asɔre no, yɛn adwene saa adeɛ wei ho anaa? yɛnnwen saa nneɛma wei ho na yɛnhwɛ. Menkaa sɛ menkɔ asɔre. Ɛsɛ sɛ obiara kɔ asɔre. Na mmom sɛ worekɔ asɔre a, yɛnhwɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛbɔ abrabɔ a ɛyɛ abrabɔ kronkron. Kristoni biara main aim ne sɛ ɔbɛkɔ heaven. So nea woyɛ no betumi de wo akɔ heaven anaa? Na adɛn na yɛka sɛ nea ɔyɛ afɔrebukyia ho adwuma no didi afɔrebukyia no ho? Na obi yɛ organist wɔ asɔredan mu, na obi to nnwom wɔ asɔredan no mu, na obi siesie asɔredan mu, na yɛgye ntotosoɔ dudu no a, yɛnyi bi nneɛma mfa ntua saafoɔ no ka, na yɛde hwɛ asɔfoɔ, na da bi a saafoɔ no wɔn ho kyerɛ wɔn. So yɛadwene ho anaa? Wei yɛ subammɔne a ɛwɔ nnipa mu. Na mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ, sɛ woyɛ amanyɔni na woagye sika sɛ wode ba abɛyɛ man na woamfa amma ammɛyɛ man no, na sɛ wode w'asaw sere mu a, wode bi kɔbɔ afɔdeɛ sɛ wode kɔ akɔbɔ afɔdeɛ ma Nyame, na wɔbɛkɔ heaven. Na nananom nso a wɔsom abosom so ɛ. Ɛnɛ, nnipa bebree no asɔre a bɛfrɛ bɛ ho sɛ bɛyɛ akɔmfoɔ, bɛyɛ abosomfoɔ. Enti ɔte TV so na ɔreyi sika. Mɛka kyerɛ wo plain sɛ, yɛ a yɛnhwɛ saa afoɔ no yie. Ɛsiane sɛ, mpanimfoɔ kaa sɛ, Ɛnkyene nkamfo no ho sɛ mɛɛdɛ, na obiara bɛdi bi. Na deɛn nti na nnipa no a ɔreba TV so aba abɛ advertise no ho? no, yɛ, yɛresɔre akɔ saa nipa koro no nkyɛn. Sɛ ampa sɛ nea ɔreka no ɔtumi wɛ a, ɔno, nipa bɛkɔ ne nkyɛn. Na mebisa wo sɛ, dabɛn na nhuu Nana Kwaku Firi wɔ TV so sɛ ɔadvɛtaese sɛ, Me, me ne Nana Kwaku Firi bosomfoɔ, enti bra me hɔ. Anaasɛ me me ne antoa nsuo nnya ma a, ɛno nti bra me hɔ na me mmoa menyi sika mma wo, dabɛn ne yɛhuu bi. Anaasɛ wokɔ Volta Region a, nea bɛfrɛ no Novipo no, dabɛn na ɔbaa TV so ba bɛ advertisee sɛ mommra me nkyɛn. Nnipa no binom bɛni bɛwɔ biribi ketewa bi a bɛde bɔ bɛ ho bane. Enti nea aka no nyinaa yɛ azaa. Sɛnea mpanyimfoɔ ka sɛ, Sɛ akɔm te kwa a, na aka ntwaa ho. Sɛ yɛyɛ Ghanafoɔ yi no, yɛnsua adeɛ mfiri saa nneɛma wei nyinaa mu esiane sɛ nnipa binom subammɔne nti, ama Ghana no retɔ piti, na mpuntudwuma a ɛsɛ nka ɛkɔ so, kwan a ɛsɛ sɛ nka yɛyɛ no asphalt, kwan a ɛsɛ sɛ anka yɛde chippings no agu so na ɛkɔ first phase, second phase, third phase no, wobɛkɔ kwan no bɛyɛ a, wohwɛ kwan no a, na kwan no repa. Adɛn nti na kwan no repa? Ne nyinaa ne sɛ obi gye sika no ɔde ahyɛ ne bɔtɔ mu. Na mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ, saa afoɔ no nyinaa, nea ɔnsom bosom no mpo, mepɛ sɛ meka no sei, wɔn a wɔsom bosom kronkron kronkron no bɛnyɛ dwirim. Esiane sɛ onim sɛ bosom no beku no, na yɛmma yɛn werɛ mfiri sɛ bere a na Nyankopɔn de Israelfoɔ no firi Misraim rekɔ Bɔhyɛ Asase so no, wɔn a na wɔdii wɔn a wɔdii bɔne no bi wɔ hɔ a, Nyankopɔn paee asase anum ma wɔn wuraa mu. Adɛn ntia? There was instant justice. Ɛnɛ deɛ instant justice nni hɔ. Nanso abosomfoɔ no a wɔyɛ abosomfoɔ papa no, they still have instant justice ɛsiane sɛ ɔfom no a ɛbɛkum anka me ɛbɛyɛ me dɛ na ɛbɛyɛ ma ahokeka ayɛ m'anigyeɛ sɛ anka Ghana man nyinaa no anka yɛmpɛ bosom kɛseɛ a yɛde bɛdi nse sɛ ɔyɛ ma mpanyini a yɛmfa koran nhyɛ wo nsam yɛmfa bible nhyɛ wo nsam Na yɛde wo akɔ akɔgyina Novepɔ, yɛakɔ akɔgyina Ntoa, yɛakɔ akɔgyina Kwaku Firi bosomfoɔ so. Ɔde n'abosom no aba, na ɔde n'afena ahyɛ wo nsam. Na ɔde afena no kasa wie a, woatena ase ahwɛ sɛ obi mmɔ korɔno na yɛnhwɛ sɛ adeɛ bɛkye wo a, Yɛde Bible no ayɛ Nyankopɔn nea ɔka no, yɛka no sɛ, Nyame fa ne bo a ɔnto ne ntɛm. Esiane sɛ mpanyimfo bu bɛ sɛ ɛnyɛ da a bɛto aboa twa yɛn asuo firi ano, ɛnyɛ saa da no na mpafe besiw. Na mommrɛ yɛn werɛ mfiri sɛ, mpanyimfoɔ san buu bɛ sɛ, Nea ɔrepa adeɛ akɔ kɔtɔbɔ no, yɛnyɛ no aborɔ. Enti adɛn na obi repa adeɛ akɔ kɔtɔbɔ? na yɛyɛ no aborɔ. Na even sɛ yɛbɛfa obi adwuma mpo a, adɛn ne ɛyɛ adwuma mpanyimfoɔ na sɛ mmaa no bi da ne yɛpɛ sɛ yɛ ne wɔn da. Wosɔre a na wakɔtena asɔre dɛm. Adɛn ne yɛde sika ato so sɛ sɛ mɛfa w'adwuma mu a mɛgye wo twenty thousand, mɛgye wo thirty thousand a resiti nka ho. Wei yɛ subammɔne a yɛde te man mu. Na mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ, sɛ wopɛ sɛ ɔman a wote mu tu mpɔn a, yɛnsesa yɛn suban. Ɔsɔfoɔ sesa suban. Adwontoni sesa suban. Na nea yɛ na bɛka no sɛ ba bɛni nnwom to paa ne yɛ na bɛpɛ mmaa. Akronkronneɛ ho adwuma na woyɛ no. Wotow nnwom no wieeɛ no ara, woreto nnwom no, abaayewa no gyina akyire hɔ. Ɔnyɛ ɔyere, ɔnyɛɛ ne ho adeɛ. Wowieeɛ no ara na wakɔda, woato nnwom sɛ wakɔ akɔto nnwom ama obi resakra. Subammɔne bɛn nie? Na nea ɛya ne sɛ, nea ɔno gyina kaa kwan ho a ɔreteɛ mu, Yesu ba o, Yesu ba o, obiara nsakra n'adwene. Asɛm no a wɔreka no, owie pɛpɛɛpɛ a, ɔbɛpirikyi five minutes. Ne correction a ɔbɛgye yɛ three hours. Na momo asɛmpakani na ɔrekɔ Cape Coast, hwan na soma wo? Nea Bible no ka ne sɛ, Mensomaa wɔn, wɔn afuru nti na wɔyɛ nea wɔyɛ. Enti mepɛ sɛ mefa akwanya wei so na mekasa kyerɛ wo sɛ me nua, me nanaa, me ba, me ɔfaaseɛ, sɛ, suban bi a ɛwɔ mu a ɛnyɛ biara no, ɛyɛ nneɛma bebree. Yɛbobɔ nneɛma bebree so sesa. Nsesaeɛ nyɛ da koro. Hyɛ aseɛ. Let your yes be yes, let your no be no. Na sɛ wo Yiw yɛ Yiw na wo Daabi yɛ Daabi a, ɛbɛtumi ate corruption so. Na yɛadwene yɛn sɛ amanyɔfoɔ nko ara na corruption wɔyɛ ho adwuma. Nananom mu bi ka ho. Ɛsiane sɛ Nana a wo request V8, wo request Toyota Land Cruiser, worekwase kaa anaasɛ biribi afiri manyɔni hɔ no, manyɔni no yɛ bɔne a wontumi nka, na ɛno nso yɛ corruption. Ɛno nti, mefa akwanya wei so na maka akyerɛ wo bɔkɔɔ sɛ, ɛnnɛ da yi, sesa. Na wokɔ asɔre a, na wobɔ mpaeɛ a, bɔ mpaeɛ sɛ, Subammɔne a ɛwɔ mu no, Nyame ntu saa subammɔne no mfiri mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔman Ghana bɛtumi afa ne ntoma pa afira. Na wokɔ Asupra TV YouTube page na wasɔskraibe na walaeke na wahyɛɛ. Wokɔ Asupra Facebook page na wasɔskraibe. na wa like na wa share wɔso ma onua na onya bi sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aba adwuma kuo a asɔ yasene ɛyɛ back energy consult a wɔyɛ solar energy sɛ ohia solar pump a kɔ back energy consult back energy consult ɔbɛyɛ solar no ama wo na ɔwɔ product bi a yɛfrɛ no akokɔ nsuo akokɔ nsuo no ɛyɛ for poultry farmers Sɛ wowɔ pɔltre na wɔ nsuo ho haw, Libane ne mene wo. Ɛmɔ adwuma no bɔ kaa kɔ Back Energy Consult na ɔbɛyɛ akokɔ nsuo ama woanya mfasoɔ dɔsɔɔ na mfasoɔ no bɛso te sɛ kokoo a ɛyɛ asiwa. Hyia me naawɔtwe sɛ nnɛ wɔ berɛ a yɛde nnipa suban ho asɛm reba abɛto dwa na yɛahwɛ suban ahodoɔahodoɔ ne ankorɛankorɛ ne sɛnea wɔn suban ne kwan fa so a yɛbɛtena ama man no afa ne ntoma pa afira. Hyia me wɔ Asupra TV so na meka Asupra TV a na wagye me so aperedi. Asupra TV gye me so aperedi. Asupra TV wagye me so aperedi adehye kronkron. Meda mo ase. Amen.